Үтүө киэһэнэ Валентина Степановна. Биһиги бу Айар кут YouTube каналга Чаппанда олоҕун туһунан устабыт. Ол курдук эн бэйэҥ оло- бэйэҥ тускунан кыратык кэпсиэн дуо? Оту мин Чаппандааҕа кийиит буолбутум уже ыраатта дии, кэлбитим ыраатта. Уонча сыллаахха уже ыал буолан кэлбиппит, Чаппанда буолан ити буламмытым анна ыал буолан олоробут. Георгий Николаевичтан олорор буоллахпыт. Онтон бэйэҥ ханта төрүттээххиний? Мин былаана Уус Алдан, Уус Алдантан төрүттээхпин, Бороҕонтон. Оттон бэйэм буланы ити Хрущев хаана алта уон икки сыллаахха аҕам партийнай үлэһит буолан Намҥа баран көһө сылдьыбыттара Уус Алдан уонна Нам иккиэн холбоһон Среднеленскэй оройуон буола сылдьыбыттара. Онно баран алҕас Среднеленскэйгэ бииргэ төрөөбүт оҕотоон ол намга баран төрөөбүтүм сирин онон туох баарын баттан Нанский Нам Нам диэн уруукта онтон орто оҕо сааһым буллаан Уус Алдан Бороҕонугар ааспыта олох Бороҕоҥҥо кимиэхэ да биэрбэппин Буорун кимиэхэ да биэрбэппин диэбит курдук оннук Онтон бэйэҥ дьиэ кэргэниҥ туһунан кылгастык кэпсээри уонна оҕолоруҥ ханна баалларый, хас оҕолордооххунуй? Мин бииргэ төрөөбүт мин дьиэ кэргэним булаана Мария Степа Мария Гаврильевна Алексеева диэн маамам быйыл сүүс сааһын туолбута аха ону Салдаҥҥа Борооҥҥо улахан баай мероприятие оҥорбуттара аҕам булаана Алексеев Степан Яковлевич диэн үйэтин тухары райфинотделга үлээбитэһэр. Бииргэ төрөөбүт тохсуобут. Мин хаамый кыраларабын. Онно манна Георгий Николаевичка кэргэн таххана манна буллаам ди. Аҕалын түөрт сыллаахха техникуму бүтэрмэ манна ыал буолан кэлбитим. Түөрт кыыстаахпын улахан. Онно улахан кыыһым буллаан оскуолаҕа учууталлыыр начальник класска. Иккис кыыһым Таня Ростелекомҥа ведущай специалист отдел кадр Мария быллаана Виктория терапевт стоматолог Валя быллаана социальный педагог иппука бары хотугулуу илин университеты бүтэрбиттэрэ Онон туохтаахтар биэрсиннээхпин. Бары куоракка баалларда оҕолорун? Бука бары куоракка бааллар. Курдук. Хайын кэлэннэр оттоһоллор бука бары. Онно туохтаан бара кыстыкпытыы киллэрэн бараннар куоракка бараллар. Онто ити бэйэҥ атыгар хаатыска хатар дьэ, ол хаатыскаҕа ким баарый? Бу мин барты мин барты бииргэ төрөөбүттэрим бу. Улахан эдьиийим Светлана, Дария уонна бу Степан Степанович уонна Прасковья. Эманы киэхэ Светлана Степановна үйэтин тухары Борооҥҥо рейстат начальнигынан үлэлээбитэ. Буолан Дария Степановна туохха Казахстаҥҥа космодромҥа туохха Байконурга туохха экологическай институкка космонавтиккин хайаабыта. Бу Степан Степанович буоллаана Хардыыга олорор уусалдан мин-бу сыҥаах бороҕоттор диэн кинигэни таһааттарда. Прасковья Степановна Крылова Суоттуга олорон, норуот маастара, оло туоха Мария Степановна Алексеева диэн архитектор этэ. Былырын бараахтаабыта Дыгын башнятыгар конструктордаабыт, главный конструктордаабыта эбит. архитектор бу уонна ити таҥара дьиэлэригэр иһин онно хайыһабыт оҥотторор луохтаах. Ото бу Людмила Степановна хатаска олорор туох доруобуйа хасмын туйгуна Россия кини саха иһин кини уонна норуот маастара иистэнньэҥнэргэ Варвара Степановна Навуллана туох тыа хаачытын

Ээ, эҕэрдэ. Баһыыбаны кытта. Аһа уонна бу бэйэҥ оҥоһуктарыҥ тустарынан кылгастык кэпсиэннэ. Мин бу оҥоһуктарбын буллаана ити маастарым барда миэнэ туох вышивканан бардым дии. Дьоннорбун наһаа түптүбэппин диэн бараммын бата наар вышивканан барабын. Бу кыайыы хэттуон биэс сылыгар диэн бу ачча параахтарын оҥорбутум бата быысапканан. Быыста барытын. Видео оҥоһуктарым почти үстүү ый бараллар. Хаамыы табыллыбытым манна суох куоракка баар. Ол былаана кыһыҥҥы эти дьыл кэми оҥорбутум. Онтукан былаан үчүгэй табыллыбыт буоллаах. Туох симэхтэргэ уонна арчы туогар республиканскай туохха бастаабытым. Уонна уону хантан эрэ туох кэлбитэ. Славянскай чүөчэ кэлбитэ. Лукумбаайы. славянскай түөшэни оҥороммут тоҕо славянскай түөшэни оҥордум диэмин наһаа дьиктиргээбитим наһаа виноградтаайым баайым түөшэни тэр турдун диэбитин былырын эмискэчевая славянские узоры диэн симмэхтэргэ туох конкурс бэриллибитин онно ыыппыппын дипломам булан хаалбытым славянскайдарга баат симэхтэрэ суоттуга иккис миэстэ булбут

Бу маамам уонна уола бастакы оҕотум уол этэ. Ол иһин бастакы оҕо диэн уолу аамыстаан итинник оҥорон баран бу көлүччэбин, бугулбун, бу Иван чаайбын, ити кучуоппун, иһин бартын оҥоро сатаабытым, бартын киллэрэ сатаатымыт. Отон үш авторскай диэн үш үһүйэ диэн туох диэн? Гээн төбөҕөр туох киирэринэн, атын ким маннык туох хартыынаны көрөн олорон олуһуйдуур буолбатах. Бэйэн таптаабыккын, төбөҕөр туох киирбиккин онон оҥороон хэп. Оннук. Онто ити элбэх пай сумкалар хаталлар диэн Ити сүөһү хабахтарын сумкалара. Ону улаана ити дьон кэне батта көрдөхпүнэ баттан хахалыы туох киэркилиин бөөнүн ураллар батта. Аны Оннук оҥордоххун наһаа хайда эрэ дьонтон уоран ылар курдукпун иһэ. Ол иһин былаан бу сатаан турбаппын да турам да. Көрү. Ничего, ничего. Бу Датын алаас алаас сыһыытын сибэккилэрэ диэн коллекция оҥорбутум. Сүөһү хабахтарына бу ньээм-ньээм сибэккитэ баар дьэ удубаанчыктар. Бу былаана Ньургуһун сибэккини оҥорбутум. Бу былаан незабудка диэбит курдук. Онтон биирдэһим ханна эрэ кыбыллыбыт. Бу сүөһү хабахтарын кэннэ кыпкара хабахтар. Онтон була бу былаана улахан баайы. Бу сибинньэ хабаҕынан оҥорбутум. Сибиньэ хабаай кини улахан баай буолар, онон бусмаан булар. Киһи хабааттан олох атын буолар. Оннук аны уону кинини атыннык көрдөрөөрүм бу быысапкатын атын гыммытын. Атын туох буллаай? Ол иһин. Онто ити сүөһү хабаҕаныларны төһөр хайдах процеһынан барарый? Сууйан? Сүөһү хабаҕын растворкалы угаан, уксуустаа ити

ручка да буоллун туох да буоллун оннук өндөйдүү үрэн кээһэ шарик курдук үрэн баран урдугураҕын очоон тутан бэйэтэ араазы омнуулар бу буоллаана сыалыһар түүтүнэ сыалыһар тириитинэн оҥорбутум бу хааме ынырык бу оҥорбуппутта хааме ыарахан имитиилээх бу туох ынырык уһуннук имитпиппит Георгий Николаевичтин оло бу балык тириити булан барта желатин буолан олох иннин биэрбэт этиһэт. Олох ойун былаана онно коно былаана арида туга үшөй булун диэн арида оригинальный булун диэн тубун сиһин уҥуохтарынан тутаахаммыт маннык аһыллар маннык маннык

чувствуйдуур эбиккин Онтон бу эн иистэнэҕин, инник баайаҕын, инигин дии. Онтон кыргыттарың хайыылар да, эмиэ инигинэн дьарыгыраллар дуо? Кыргыттарым така аһылла иликтэр дуу, оттон иһин аһыллыах курдуктар гынан наһаа пока эрдэ дуу диэбин. Хөп такуна ити Машам булан ити терапевт быраас булан хим биир маннык туохха турарбына туох диибин лечение дипломба иһин биир искусство иһин биир туох маннык туорам маарыйын хайа киниэхэ онтугата баар быһылаах диэн толкуйдуумун кыра кыыс ону маны оҥорор гынан саһар точечный маннык туохха уруһуйдарга бара таҥастары этикеталарын иин батын бэйэтэ краскалаан баран онтукатын батын кэтэр Сээп махтал уонна тугу кэпсиибин уонна бу кэнники бу сымалаанан дьарыктанан эрим эпоксидное смолада аха сымалаанан дьарыктанан эрим сымалаа диэн наһаа наһаа интэриэһинэй эбит бу баты бэйэҥ айылҕаҥ туга дии Үс үчү тарелка уота магазинская тарелка диэбит курдук. Онно бу халлаан көх тиэргэн ото сибэкките эйин диэбит курдук. Бу тарелка уурач поставкалар ди. Оны бу пижма холобур. Пижманы шибәте көстөрди. Онно бу